Пирӗн юнашар районтан, Елчӗк районӗнчен Владимир Петрович Галошевӑн ӗҫӗсемпе паллаштарас терӗмӗр. Автор ман ҫумра Владимир Петрович Галошев, вот эсир куртӑрӑнне кунта тӗрлӗрен картинӑсем, ӗҫсем, пурте вӗсем хӑйсен аллипе тунӑ ӗҫсем. Кунта ӗнтӗ чӑваш тӗнчин мифӗпе ҫыхӑннӑ материалсем. Ҫак ҫак ӗнтӗ паллӑ саманта уҫма, ҫак курава уҫма эпӗ сӑмах культура пайӗн ертӳҫине Василий Васильевич Сафроновича малтан парасшӑн сӑмах. Ольга Владимир Петрович, кинематографсем, ачасем. Чӑнахах та питӗ пирӗн тата кун пек выставка килни питӗ лайӑх ӗҫ туса ирттерет пирӗн.

Владимир Петрович Шупашкар хулинче пурӑнса ӗнтӗ вӑл. Даже художество шкулӗнче те вӗренмен. Селен Союзӗ художникӗ чуваши. Ачан пек картинӑсем ӳкерет. Вӑл питӗ тӗлӗнмелле те хӑйӗн тӑрӑшнипе ҫапкаҫ пулса пырать ӗнтӗ. Ачасем палӑр, ӳсер нумайӑшӗ художество шкулне ҫӳретӗр, пултаруллисем пур, тӑрӑшсан хӑвӑрта кӗт. Ну, художество енчен илсен, эп хам та выртак йӗркелекенсем художествӑлла вулакансем темелле. Питӗ композици тӗлӗшӗнчен, тӗссем тӗлӗшӗнчен. Интересно. Работа. Более важная работа. Эп каласан кӑна хӑш-пӗр ҫынсем пысӑкрах ҫӗрте ӗҫлекенсем Мускавра тата ытти ҫӗрте, района сутас пулсан хӑш-пӗр картинсене пире пысӑк хак пухать. Тата пултараҫҫӗ, наверное. Шутламани. Шутламалла паянхи кун пирки вара сирӗн тата ытларах чудалас ҫулсем тата пысӑкрах тарӑн шухӑшлӑ картинӑсем ӳкернӗ ҫемӗт тӑратнӑ. Ну, тепӗр енчен ачасене, школьниксене Ҫакӑ пурте ирттерекен выставкӑсем. Ҫак темӑпа кун пекки пулман-чӗ-ха ку пирӗн музей выставочнӑй залӗнче. Питӗ пулӑшаҫҫӗ. То есть чӑваш мӗнле аталанса пыни, мӗнлерех ун мифӗсем пулнӑ мифологие, чӑнах та пирӗн вӗсем пулнӑ. Ҫав пулнӑ тӑрӑх сӑнласа кӑтартса пани уже зримый куҫпа курни, са эсир ӑнланма татах та лайӑхрах пулса килет. Владимир Петрович кунта ирттериччен хӑйӗн картинисене Елчӗк районӗнче тӑратнӑччӗ. Елчӗк районӗнче питӗ тоже аншлagпа иртрӗ ҫак выставка. Вот Елчӗк районӗнчен ҫавӑнта мана благодарственное письмо тав ҫырӑвӗ пама

Мӗнле Владимир Петрович ӗҫлекенсен питӗ кӑткӑс тема. Чӑваш мифологийӗ вӑл питӗ кӑткӑс явӑла. Все-таки же ытларах пӗлетпӗр, наверное, Греции мифологине мӗншӗн вӗсем песен источниксем сахалран астӑвӑннӑ нумай. Евразиянӑн хуланӑсенчен вӗсем пирки. Чӑваш мифологийӗ вӑл, конечно, она питӗ тӗпчеме питӗ йывӑр, мӗншӗн тесен источниксем сахалрах. На самом деле вӑл так тематика последней маншӑн питӗ интересно объективно. Вот. Ӑна ҫырса тӳре вӗсем Виктория. Тата пуҫ. Малла сӑмаха эпӗ Владимир Петровичӑн чи ҫывӑх юлташне, пӗрле вӗреннӗ юлташне Владимир Геннадьевич Гордеева парасшӑн сӑмаха. Шотландия Владимир Петровичпа виҫӗ ҫирӗмҫӗ ҫул пӗр-пӗрне паллатпӑр пуль. Ун тесен тӑхӑрвуннӑмӗш ҫулта чӑваш филологипе культура факультетне пӗрле вӗренме кӗнӗ. пилӗк ҫул пӗрле пурӑннӑ. Ҫав вӑхӑтра Владимир Петрович ҫак темӑпа ӗҫле пуҫларӗ вӑл. Картинӑсене, вот мӗн чухне ӳкернисене паян та кунта илсе килнӗ. Чӑнах та, вот хавхалану пулчӗ ун ҫак темӑпа ӗҫлеме. Паллах, пире нумай литература вуларӗ, тӗрлӗ ҫынсемпе канашларӗ мӗн тесен. Ку тема вӑл ҫӑмӑл мар, йывӑр. Тепӗр профессорӗ те пӗлмеҫ пӗлсех каймасть пуль ӗнтӗ. Вот. Ҫак кунти картинӑсем вӗсем ну, пӗр ҫирӗм пилӗк ҫул ӗҫлеме ӗҫӗн результачӗ пулнӑ. Ҫавӑн пекех картинӑсемпе кӑна ҫырлах мар вӑл, ҫак ӳкерчӗксемпе усӑ курса илемлӗ фильм ӳкерчӗ. Малтан унӑн ӗҫӗ вырӑсла тухрӗ ӗнтӗ вӑл Мир наших предков. Каярахпа Чӑваш тӗнчи ятпа чӑвашла вултрӑм. Анне пурна куратӑр пуль ӗнтӗ. Ну, эпӗ мӗн каласшӑн. Шкулта ӗҫленӗ май тӑван ен культурипе ачасемпе ӗҫленӗ май вот ҫак десене ачасене кӑтартрӑмӑр та вот ачасем килӗмӗш класра вӗренеҫҫисем, вырвӑмӗш класра вӗренеҫҫисем вот вӗсене ҫак кино тейӗпӗр илемлӗ фильм вӑл питӗ интереслӗ пулчӗ. Ахаль чухнехинче кӗмӗлӗсем шавлӑрах та лараҫҫӗ боксенче. Итлесшӗн те мар, мӗн тесен ҫак Америкара ӳкернӗ фильмсемпе ытларах кӑмӑллӑ вӗсем. А вот ҫак чӑваш мифӗсемпе, легендӑсемпе интереслене пуҫласан ачасем те питӗ

Малтанах ӗнтӗ ҫак хамӑн квартирне парса хӑварас тет. Библиотекӑна пӗр дискне кунтан те хутӑмӑр уже, девяти каютисенче. Уйти я ҫак кӗнекене парса хӑварасшӑн. Дискне кӑларнӑ хыҫҫӑн, ҫак анимационный фильма кӑларнӑ хыҫҫӑн материал пурӑнды Чавашада выросла та курман. Материал пур, стандартный хам ҫырнӑ ҫавӑнпа кӗнеке кӑларас терӗм. Кӗнекене хам вӑйпа кӑларса ҫавӑн кӗнеке тухрӑн те. Малтанхи кӗнеке ман коллег чӑваш тӗнчи ятлӑччӗ, ҫавӑнпа иккӗмӗш кӗнекене вара кӑшт урӑхларах Сӑлтӑр ҫӳлти тӳпери ятлӑ патӑмӑр. Кунта малта шутламӑшӗ те чӑвашла, хыҫалта вырӑсла. Владимир Сатур тене вӑл Сатур вӑл манӑн псевдоним. Кӳлер хули пулнӑ вырӑнта чӑваш Пӑлхар патшалӑхӗн хули пулнӑ вырӑнта шыва кӗнӗччӗ. Ҫапла ҫӑлкуҫрӗ. Вара те чӑваш ячӗ Сатур илтӗм те эпӗ. Мана калаҫ, Сатур пур вӗт-и? Станислав Сатур. Ӗнтӗ эпте иккӗмӗш Сатур пултӑм темене вӗлӗнчӗ. Усырмуллие валли? И кунта те тепӗр кӗнеке тата диск сирӗн районти библиотека кӑна парасшӑн эпӗ. Хам пирки каласан, сирӗн пирки хаҫа пулнӑ. Шкулта вӗреннӗ, шкулта вӗреннӗ чухне хаҫатсене ҫырса ярса

шкул пӗтерсен эпӗ училищӗра вӗреннӗ вӑхӑтра кӑшт каярахпа танташ хаҫатра тислесе пытам комикссем Иван Баторӑн та Кукша ҫинчен Кашкӑр хыҫҫӑн мультфильм пекрех япалан ту. А вара те кӑшт каярахпа ҫак ӳкерчӗксене пуҫтарса ман халӗ вӗсене компьютерпа ҫав пек туманбай пулса карӗ те шутлатнӑ малтан мин мультфильм ӳкерес ӗмӗтман малтанах пулнӑ-ха. Вара шутлатнӑ малтан художниксенчен пуҫтарса ҫав пек туман ӳкерчӗксем. А вӗсем пек калаҫса та пулмалла кашни художник ӗҫе. Шутларӑм-та, мӗн тума художниксем те, хамӑн пур ӳкерчӗксем тата дополнительные ӳкерсем те, вара чӑваш тӗнчи мӗнле пуҫланса кайса, мӗнле аталанса пырса, хальхи пурнӑҫа ҫитиччен хам ӳкерне ӳкерчӗксене пуҫтарса анимацилле фильм турӑм. Унде полноценный мультфильм мар, унта аллисене хускатса пек тумаҫҫӗ, куҫҫуль юхсанах

Хальхи вӑхӑтра юлашки вӑхӑтра ученӑйсем те калаҫҫӗ, чӑвашсен Турӑ пӗрле кӑна пулнӑ. Тӗнчене пултараканни, этеме пултараканни Турӑ пӗрле кӑна. Вӑл пирӗнте, мӗн, родитель тесе калама пулать. Ыттисем калӑпӑр, пихампар, пӳлӗхҫӗ, аслати, ҫил турӑ, ҫил, хӗвел турӑ тесе калаҫҫӗ. Вӗсем, ман шутпа, Халӗ литературӑн тухса пырать тӗнчере. Чӑваш вырӑсла та калӑпӑр, унта ют чӗлхесемпе те тухать. Унта калаҫҫӗ мӗн тесе? Васем образсем пулнӑ. Калӑпӑр, ҫиле пӑхӑнтармашкӑн, ҫилпе мӗне управлять тумашкӑн ҫил тӑвӑл тухса пӳртсене ӳссе пӑрахтар тесе, калӑпӑр, унтан вут ашкӑнса кайса кил хушшисене ҫын пек сиен антарттар тесе вӗсем ҫав стихийӗсемпе управлять тума тӑрӑшнӑ. Калӑпӑр, ҫил области тута пулнӑ та чӑвашсем. И ҫав ҫилпе вӗсем ҫиле вӑййи пӑхӑнтарса хӑйсене кирлӗ пек усӑ курма тӑрӑшнӑ. Но ҫакна ҫирӗплетсе, хам шухӑша ҫирӗплетсе сире калама пултарам. Вот Хӗл Мучи ҫине эсир пурте пӗлетӗр. Дед Мороз те, пожалуй. Дед Мороз пур-и вӑл? Эсир пӗчӗк чухне шутланӑр. Дед Мороз пур, пире вӑл ҫӗнӗ ҫул каҫӗ парне илсе килсе парать тесе. Но халӗ эсир уже ҫитӗнсе ҫитнӗ ачасем пӗлетӗр. Хӗл Мучи вӑл Шута согласно образ. Согласен? Это образ э, придуман специально. И она ҫав образа эпирте ҫитӗннӗ ҫынсем. Анчах мне ҫак мне образа искусственный тетрадра. Она войладапӑр, ӳкерсенче кӑтартапӑр, киносенче ӳкерсе кӑтартапӑр, калпӑр Голливудра пӗрмаях хӗл мучине ӳкерсе кӑтартаҫҫӗ, анимацилле фильмсенче ӳкерсе кӑтартаҫҫӗ. Вот ӗнтӗ Ҫак Хӗл Мучи искусственный образ, образа взрослые, серьезные ҫынсем поддерживают туса тӑнине шута илсессӗн ӑнланма пулать. Чӑвашсем те хӑйсем валли, калӑпӑр, Буда пӑхӑнтармашкӑн, ҫил вӑйне пӑхӑнтармашкӑн, пиканпа вӑл кил хушшинчи выльӑхсене усра упракан мӗн пулнӑ. образ пулнӑ. Пихампер пекем пӗлте калаҫҫӗ. Калӑпӑр вӑрманта пырат этем кашкӑрсем или чӗрчунсем тапӑнсассӑн каламалла. Пихампар хавӑн ҫутӑна хучар тесе каламалла. Вара ӗнтӗ ҫак образ ӗнтӗ вӑя кӗрет те этемми пулӑшать. вӗсем тискер тӗртӗнсе тапӑнса этемессӗ ин кӑтартасран. Чӑвашсен ҫав тери вӑйлӑ, чаплӑ халӑх пулнӑ. Вӗсем этемӗн шухӑш-вӑйӗпе усӑ курса, халӑхпа пӗрле пуҫтарӑнса тӗрлӗ образсем туса хурса ҫав образсемпе усӑ курнӑ сӑнарсемпе. сӑнар вӑйӑсемпе усӑ курнӑ. Ҫав сӑнарӑсем вӑйлатсах тӑнӑ, ҫав сӑнар хавшаса кайса ан пӗттӗр тесе вот чӑваш туррисем пулнӑ те чӑваш туррисен вӑйӑсем ҫитсе кайса пӗтнӗ, ҫук. Мӗншӗн тесен халь халӑх пирӗн чӑваш халӑхӗ малтан хӑйсен мӗнпе йӗркипе пурӑннӑ, иккара христианствӑна куҫса кайнӑ, халь Иисус Христос мӗне образне прекрасне ҫӳле хураҫҫӗ. Ӗмӗтсем пур. Мӗн те малашнехи ӗмӗтсем пирки каласассӑн ҫак чӑваш мифо, миф енӗпех ӗҫлесшӗн, мӗншӗн тесен хамӑр ҫак япалана чӑвашсемпе пӗр тумасассӑн ӑна никам та туса пымасть пире. Голливудра килте туса пымаҫҫӗ. Кинофильм те ӳкермелле, анимациллӗ фильмсем те ӳкермелле. Халӗ компьютерный технологисем ҫав тери вӑйлӑ. Ҫак программӑсене вӗренмелле, алла илмелле, эсир ак ҫамрӑксем. калӑпӑр хӑвӑра вали кӑна мар хӑлӑх вали те пулсан мӗнте пулсан тумалла пурте ҫемдек мӗнте пулсан парчӗте пулсан портумланта пулсан тусатсан патчен сурсан типет ушкӑнпа сурсан кӳлӗ пулать тенӗ пек ҫавӑнпа халӑх валли тусассӑн эпир эпир те ҫав калӑпӑр японецсен шаньешӗ теме пуларапӑр японецсем хӑйсен тӑрӑшулӑхӗпе китайсем хӑйсен тӑрӑшулӑхӗпе ҫине тӑрса шикленсе кайнӑ пирӗн ҫав чӑвашсен хамӑр валли ҫемье валли кӑна мар тата халӑх валли тусассан Эпир те ҫав чаплӑ, Олег хи вӑхӑтра чаплӑ пулнине эпир кавер тавӑрма пултаратпӑр. Ну, кунта ӗнтӗ пӗтӗмӗшле ҫак картинӑсем пирки, кашни ен пирки хӑйне пӗр пӗчӗк кӑна калав каласа пама пулать. Ӑна ӗнтӗ сире халь каласассӑн вӑхӑт нумайлӑх иртсе катпӑр. А эпир пухма пултаратпӑр, анимационный фильмне пухма пултаратпӑр.

Апла пулин те ҫак хӗр курса ытарамалла мар илемлӗ. Кирек камӑн та ӑмсанмалла чипер пике пулса ӳснӗ. Амаҫури амӑшне вара ҫакӑ тата та ытларах пӗчӗрхентернӗ, тарӑхтарнӑ. Ҫапла вӗрме питӗ килесӗр каҫ вӑл ял хӗрринчи ҫӑлкуҫ патне шыв илме ярать хӗре. Нимӗн тума та ҫук. Каясах пулать.